Bermen, bermen diýip Ýaşuly sen geçen ýylem bermediň. Näme sözümde tapylmadymmy? Bardym al bazara. Komissar spide okaýar. Pylany, pylany, men. Nanyňy görkez, ynha, dur stroýer. Pylany, pylany, men. Nanyňy görkez, ynha, dur stroýer. Myradow Durdy. Men. Nanyňy görkez. Şo sadagasy boldugym-a öýde-de ýok. Ýaşuly, urşa barýaň, aç ölersiň. Aç öleýin, dok öleýin, şu hepde men size ölüp bereýin. Aý, dok olanlar, ertir sagat onda Marbazara gelýäňiz, palatulka urýandyr, ýetişiň. Gurjaw diýýäs. Ona çenli baş. Her agşamlyk iş dürer Burda agalara. Burda aga gitme, urşuň öňüsyrä bir aýdym-saz edäýeliň. A dutar ýoga. A planlar da bar, äkeldäýeliň. Äkeläýiň. Planlar diýilýän-ä bardy gysganç eken. Plan kaka, biz-ä Durdy Körnerden gelýäs. Hawa näme gerek. Ertir oglanlar promta gitýä. Gitmä kädir aýdym saz edäýeli diýdik dutaryňyzy berseňizläň. Oglanlar dutar dilemäň. Gaýrat et oglanlar urşa gidýä. Nirä gitseňizem dutar dilemäň urşa gitseňiz düpeňi alyp gidiň. Ýok gitmäkäk aýdym saz etjek bolýas dutaryňy ber. Oglanlar men dogrusyny aýdaýyn ýeňňeňi sora ol dutar sorama. A geldiler. Durdy aga, ol-a berenok dutaryny. Näme diýýä? Aý, ýeňňeň hora ol dutar horama diýýä. Baryň-da ýeňňeňi alyp geläýer şeýle şert bilen. Bar durşa. Her ýerden gelen milletlerden ybarat bolan internasional rota, wzwod, oddeleniýe bölek-bölek boldular. Ýedi adamdan ybarat bölüme durdaga düşdi, bularyň komandirem gazak. Nähilem bolsa musurman özümiziňki. Ýöne ýaňky musurmanyň jyny durda düşdi, durkdan prikol tutýar diýýär. Nirä kyn bolsa şony iberýär, Myradow persjot. Ýaňy geldik-ow. Persjot! Ýaňy bir ot şagal ýakylyp, kartoşka jüklenip, film sokyşdyryp urýar, brat, start ber çöz. Haý, sen gazaga demme düşersiň. Bir gün bir ýapydan çozulyşyk boldy. Gazak komandir agaç saply mägüzürini eline alyp gygyrdy, Artyrjat! Gyzyň bilen! Menem isleň üstüne berjok. Uly il gitdi. Myradow turdy yza galyp çöküne düşüp bäş ataryň bir okuny Gazagyň Hywa tarapyndan goýberdi. Gazak komandir oturyp çep ökjesinde aýlanýa diýdi. Waý! Musurman bolsaň kömege çek!

Hywa keseller gospitale gitdi. Muň ýerine Myradow komandir odeleniýa boldy. Alty bolup galdylar. Altysyam gök nar içýedi. Soňky gök nar goşalyň opşy bolsun. Woýenleň meleje birden haltasyna guýdular gök narlaryny. O granatameodyň keşeňine salybam döwdüler. Her gün irden paýoň gyby baýlap berjek. Bäş ataryň peşeňňe ölçegleri. Ýüzüne seredýän ýasan zatlaň. Hä, seň ýagdaýyň erbet däl. Saňa iki peşeň. Saňa näme boldy-ow? Ýüzüň-gözüň dagy Samanyny paçakdan doýan göle ýaly ýöne tüýkülik bosup dursuň-la. Saňa üç peşeň. Aramda meň gal bisuwumragy bar eken. Durdy kaka, men-ä hakym bäş peşeňdir. Oglum gysganyp oturan Durdy kör Ýankyň ýüzüne seredip, Wah,

Zarba dil urra urra Daş Stalin urra urra Arasynda bir iki sany beýik çekenem bar diýýär. Daň atar bilen Hydyr Gulçin hürre! Uly ýigitdi. Tüsse, tozan, goh, bas kakada hal eje, çek eje-de dart daýza, haýmala diýse urra! Tozanlap ýatyşdy ol bäş-alty sany tirýek türkmen nuruny egnine gysyp. Towuk ketege täze getirilen ketekli öwrenişmedik jüýje ýaly. Gitdilemmaý. Ýerine gitdikleri bolsun-da. Nijeýliňiz şo-u period? Şu ýaňka üns berdiňizmi? Şu zamynoý period diýýä özem yzdan seredýä kim näme edýän. Şuny türkmençä geçirip görüňeý, perewod ediň. Dogrudanam. Otrýad! Yzym bile! Öňüme düşüp! O nähili? Yzym bilen öňüme düşüp. Nemisleň üstüne öňe! Nemisden Pürsügüle Patinka Stupinçako bolan. Urra, urra. Diýmek özi yza galýan eken. Nirä kynrak bolsa biz ugradyk. Şuňa üns beriň-ow. Nije ýylyň içi period. Hikaýyl-käýil nazly zat bolmazmy? Aý, nemedeliň muny? Gelmediginiňe kul hollasyny okarys. Gelende-de gözüň aýdyň diýeris. Gireliň çukura. Bomba gaçan çyýgyn çukura girip ot ýakdylar. Şo taýda tirýek çekjek bolýarlar diýýär. Hany elektrod? Ot tutaşdy, syn urdy, bolmaly zatlar boldy. Ýaşulyny sylamak bardyr-da, olaňam medeniýetinde. Gukga kaka bissimillahyny öňürti özüň edäý agam. Gukga kaka diýilýän meňňaly horaşaja ýaşuly sory ugrady ol hiç kime gezek berenok diýýä. Şu taýlar öli öýkeni bolmaga çemli. Şu ähli kişi gyzlygyna aktyr seredip otyrdy haçan film goýarkaý. Şu bir ýeňýä diýem.